Salam eziz ildeşler hemmäňizi YouTube kanalymda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwretýän Sarha. Wideomyzyň bu gezeki sany hytaý dil başlanýyş kursunyň onunjy sapakda bolar onunjy sapagymyzda temaň ady Wonyň jojyrma Wonyň jojyrma türkmençe terjime etsek men şu ýerde oturyp bilerinmi? Onda näme geliň sapagymyza başlalyň.

Bu bu dialogyň üsti bilen biz jemi sekiz sany täze söz öwreneris. Geliň bu dialogy terjime edip çykalyň. Juozi. Juozi diýmek ol stol diýmegi aňladýar türkmençe. Şaň. Şan, ýagny üst, ýokarky bölegi diýen manylar aňladýar, ýagny sözlemde kömekçi söz rolunda ulanylýar. Ýagny juozi şan, türkmençe terjime etsek, stoluň üstünde. Ýou, ýou, bu bolsa işlik, ýagny bar diýmegi aňladýar. Şanma.

Bu bolsa, ýagny we bilen diýen manylary aňladýar. Ýene-de bir täze söz bar bu ýerde, ben, ben diýip üçünji tonda okalýar. Bu bolsa, ýagny sözlemde mukdar ölçeg sözi bolup gelýär, ol sany diýmegi aňladýar. Ben diýip üçünji ton okalýan mukdar ölçeg sözi. Ol kitap üçin ulanylýan mukdar ölçeg sözdür. Meselem, bir sany kitap diýip aýtjak bolanymyzda, onda i ben şu diýip şeýle ulanmaly. Tuçtadan türkmençe terjime etsek, ýagny stoluň üstünde bir sany kompýuter we bir sany kitap bar. Zhuo zi shang you yi ge dian nao he yi ben shu. Indiki sözleme geçýäs. Bi zai nar. Bu ýerde täze sözlem berlen. Bi diýip üçünji stolda okalýar. Bu bolsa ruçka diýmegi aňladýar. Bi zai nar. Türkmençe terjime etsek ruçka nirede. Indiki sözlem bi cai pauli. Bu ýerde täze söz berlen. Pao diýip okalýar. Pao. Paw diýmek ol torba, sumka diýen manylary aňladýar. Ýene-de bir täze söz bar, ol bolsa liý, liý diýip okalýan söz, ol bolsa bir zadyň içi diýmegi aňladýar. Ýagny sözlemde kömekçi söz rolunda gelýär. Sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny ruçka torbanyň içinde.

Geliň bolsa bu dialogy türkmençä terjime edeliň. Çen men na ge ren jiao shenme mingzi. Bu sözlerini türkmençe terjime etsek, ýagny öňdäki hol adamyň ady näme diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem Ta Jiao Wang Fang. Bu ýerde täze söz bar, ýagny Wang Fang diýip okalýar, ol bolsa adam ady, ýagny hytaýly biriniň ady. Wang Fang. Indiki sözlem. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny onuň ady Wang Fang. Ýagny Ta Cao Wang Fang. Indiki sözlem. Hou mian na ge ren ne Howmen, naga, ren, na. A bu bu ýerde täze söz berlen, ýagny howmen diýip okalýar. Howmen diýmek ol yz diýmegi aňladýar. Ýagny a çemmen ol a öň diýmegi aňladýar. Howmen bolsa ol yz diýmegi aňladýar. Ýagny bu iki sözüň iki sözleriň ikisi hem sözlemde a kömekçi söz rolunda ulanylýar. Bu sözlem türkmençe terjime etsek ýany ak yzdaky hol adam ta çawşama mindy. Onuň ady näme? A yzdaky hol adam onuň ady näme? diýen diýip türkmençe terjime etse bolar. Ta çaw şe pang zai şang diýen gung zuo. Bu ýerde ýene bir size nätäji şular iýeroglifler berlendir. Ýagny şu görýän iki sany iýeroglifiňiz o bolsa adam ady. Ýagny Şie Pong diýip okalýar. Bu sözlerini türkmençe terjime etsek, ýagny Ta Cao Şie Pong. Onuň ady Şie Pong. Zai Shang Dian Gong Zuo.

Picture diýip okalýan ieroglif söz, ýagny ol bu ýa-da bu ýer ýa-da şu ýer diýen manylary aňladýar. Picture ýowrama, ýagny bu ýerdäki ýow diýip üçünji tony okalýan Ieroglif ol bar diýmegi aňladýar. Tuç sözlerini türkmençe terjime etsek, ýagny bu ýerde adam barmy? ýa-da bu ýer eýelimi? ýa-da bu ýer boşmy? diýen manylary aňladýar. Meýýou, meýýou, meýýou diýmek, ýagny ýok diýen manyny aňladýar. Wonyň jojurma, wonyň jojurma. Bu ýerde täze söz berlen, ýagny nyň, nyň diýip okalýar. O bolsa başarmak, bir zat edip bilmek diýen manylary aňladýar türkmençe. Juwa, juwa. Bu bolsa, bu ieroglif bolsa, zuo diýip okalýan ieroglif bolsa, ol işlik bolup gelýär, ýagny ol oturmak diýen manyny aňladýar. Ol dördünji tonda okalýar. Zuo. Zuo. Sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny men şu ýerde oturyp bilerinmi? Men şu ýerde oturyp bilerinmi? Iň soňky sözlem çiň zuo. Çiň zuo. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny Haýyş oturyň ýa-da Baş üstüne diýip türkmençe terjime edip bileris. Bu günki sapagymyzda dialoglara degişli bölümde öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa bu günki sapagymyza degişli grammatikalar hakda käbir zatlary öwreneli. Ýow, ýagny ýow iroglifli sözlemi ýa-da ýow sözlemi. Ol barlygy aňladýar. Ýow diýip üçünji tony okalýan söz. Iýeroglif, ýagny ýol işligi, barlyga aňladýan sözlemde gelip, bir adamyň ýa-da bir zadyň bir ýerde bardygyny aýtmak üçin ulanylýar. Ýok diýmek, ýagny bar diýmegi aňladýar. Bu ýerde käbir meselemler berlendir. Geliň, ýol diýip, ýow diýip okalýan iýeroglifiň sözlemde ulanylyşy hakda öwrenip geçeliň.

SLM-de ulanyşy şeýle şundan ybarat, şeýleräk. Indiki sahypa geçýäs. Mundan daşary, ýene-de biziň bilmeli käbir zatlarymyz bar. Ýagny ýow ieroglifli sözlemiň ýokluk formasy mei diýen ieroglifiň kömegi bilen ýasalýar we şeýle ýazylýar, mei ýow, mei ýow. Meselem, bu ýerde meselemler berlen, geliň olary okalyň. Yi zi xia mian mei you xiao gou. Türkmençe terjime etsek, oturgyjyň aşagynda güjüjek ýok. Xue xiao li

Zhuo Zi Shang Mei Yao Dian Nao He Shu Bu sözem türkmençe terjime etsek, stoluň üstünde kompýuter bilen kitap ýok. Biziň ýene-de bilmeli zadymyz bar, ýagny Mei Yao sözünden soň sözlemde. Şuwlyň deňi, ýagny aýrylyş bolup gelýän mukdar ölçeg sözlerini getirip ulanmaly däldir. Şuwlyň deňi, ol näme zat? Ýagny men ony türkmençe aýrylyş bolup gelýän mukdar aňladýan sözler diýip şeýleräk terjime etdim. Ol, ýagny i ji ýa-da i go şular ýaly bir sany diýen söz düzümlerine, ýagny hytaýça şuwlyň deňi diýip atlandyrylýar. Özümde görýän bolsaňyz, şu görýäniňiz, şu görýäniňiz, mundan ýene-de şu görýänleriňiz, ol sözümde şulyň diň ýuýýan, aýryç bolup gelýän mukdary aňladýan sözlerdir. Geliň, aşakda berlen meselemlere garap geçeliň. Xue xiao li you yi ge shang dian. Türkmençe terjime etsek, mekdepde bir sany dükan bar. Bu sözlem dogry sözlem. Emma ikinji sözlem, Xuexiao li mei you yi ge shang dian. A bu sözlem bolsa ýalňyş sözlem. Ýaňy aýdyp geçişimiz ýaly, mei you diýen ierogliflerden soň shu liang ding yu gelmeli däl. Ýagny şu ýerde şu ego, ýagny bir sany diýip türkmençe terjime edilýän sözler sözlemde beýle ulanmak bolmaýar. Şonuň üçin şu ikinji sözlem ol ýalňyş. Emma sözlemde şu bilen deňi meýo diýip okalýan rowuşlardan öň gelip bilýär. Ýagny şu ýerde görýäňiz üçünji sözlem.

HGA baglaýjysy, ýagny HGA diýip okalýan baglaýjy. HGA diýip okalýan baglaýjy, ýagny HGA baglaýjysy sözlemde iki ýa-da ikiden köp sözleri özara baglanyşdyrmak üçin ulanylýar we düzmeli baglanyşygy aňladýar. Aşakda sözlemler berlen, geliň olary birurdan okalyň. Wo ýou yi ge zhong guo peng you, he yi ge tu ku man peng you. Wo ýou yi ge zhong guo peng you. Hyga, Ýyka, Tu, Kuman, Ponýo. A bu sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny a meniň bir sany hytaýly dostum we e bir sany a türkmen dostum a bar. Indiki sözlem öýtýäs. Wo jia ýou san kou ren baba.

Iben şu Muny bu sözleriň türkmençe terjime etsek, ýagny stoluň üstünde a bir sany kompýuter we a bir sany a kitap bar. Ýagny a hy diýip okalýan a ieroglif, ýagny baglaýjynyň ulanyşy şulardan ybarat. Geliň indi bolsa nyň, nyň diýip okalýan modal işläp-de öwrenip geçeliň. Nyň diýip okalýan modal işligi, ýagny işlikleriň öňünden gelip, sözlemdäki gelen işlik bilen birlikde sözlemiň habary bolup gelýär we bir başarnygy ýa-da bir mümkinçiligi aňladýar. Meselem şu ýerde görýän bolsaňyz, Ming tian xiaowu wo neng qu shang dian. Ýagny, Men ertir öýlän dükana gidip bilýärin.

Ýagny Wonyň Jojyrma. Buny türkmençe terjime etsek ýagny Men şu ýerde oturyp bilerinmi? Ýagny Men şu ýerde oturyp bilerinmi? diýip şeýle terjime edilýär. Indiki sahypa geçýäs. Gel indi bolsa çiň ieroglifini ulanyp ýasalýan buýruk syzlamakda öwreneliň. Gel indi bolsa çiň ieroglifini ulanyp ýasalýan buýruk syzlamakda öwrenip geçeliň. Çiň ýagny çiň işliginiň yzyndan başga işlik getirilip, Näne bolup sözem ýasalýar we sypaýyçylyk bilen kimdir birine maslahat bermek üçin ýa-da kimdir biriniň nähilde bolsa nähilidir bolsa bir işi etmegini umyt etmekligini umyt etmekligi aňlatmak üçin ulanylýar. Bu ýerde sözlemler berlendir, geliň olary okalyň we olary türkmençe terjime edeliň. Çiň, Xie, Nin de, Ming zi. Çin, Xie, Nin, Da, Ming, Zi. Bu sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny haýyş adyňyzy ýazyň. Indiki sözlem Çin, He, Cha, Çin, He, Cha. Bu sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny haýyş çaý içiň ýa-da alyň çaý içiň diýen manylary Ýa-da Alyň çaý içiň diýip türkmençe terjime edip bileris. Ahyrky sözem Çiňzuo. Çiňzuo. Haýyş oturyň. Gören bolsaňyz, Çiň diýip okalýan ieroglif ol işliklerden öň gelýändir we sözem şeýle ýasalýar. Çiňzuo. Çiň He Ça, Çiň Şe Min Da, Ming Zi. Görýän bolsaňyz bu ýerde dialoglar berlendir. Bu görýäniňiz birinji dialog. Görýäňiz bolsa ikinji dialog. Ýagny bu görýäňiz bolsa üçünji dialog. Bu dialoglar siz özüňiz rollara bölünişip daşyňyzdan okap öwrenip bilersiňiz. Indiki bölüme geçýäs. Bu ýerde görýän bolsaňyz, birnäçe soraglar berlen. Bu soraglar siz edil häzirki ýagdaýyňyza görä soraglara jogap berip bilersiňiz. Geliň menem bir-birden okap çykaýyn. Diýen nao, Zaýnar.

A bu ýerde ýene-de bir täze gönükme berlen. Bu ýerde boşluklar bardyr. Bu boşluklary siz bu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri we täze sözleri ulanyp, boşluklaryň ýerine goýup, dolduryp, sözlemi ýasap bilersiňiz. Bu-da bu gönükmäniň ikinji bölegi. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde ýene-de bir gönükme berlen. Şu ýerde görýän bolsaňyz, birnäçe mukdary ölçeg sözleri, ýagny hytaýça liangzi diýip atlandyrylýar. Ýagny birnä dört sany mukdary ölçeg sözleri berlen. Aşakda bolsa dört sany sözlem berlen. Bu mukdary ölçeg sözlerini siz şu görýän sözlemleriňizdäki boşluklaryň içine goýup, sözlemi dolduryp bilersiňiz. Eger-de şu gönükmä degişli soragyňyz bolsa, aşakda teswir galdyryp bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa pinyin hakda öwrenip geçeliň. Ýagny gowşak tondaky bogunlaryň okalyşy. Gowşak tondaky bogynyň asylky, hakyky aýdylyş tony, ýagny bogynyň öňünden gelen başga bir bogynyň aýdylyş sesiniň belentligine baglydyr. Umuman aýdanda, gowşak ton birinji, ikinji we

Bu hakda siz ýat tutmak gerek däl. Diňe bilseňiz bolany. Diňe bilseňiz bolýar. Indi sahypa geçýäs. Gelgende bolsa goşalyp gelýän bogunly sözleriň okalyşy hakda öwrenip geçeliň. Goşalyp gelen iki bogunly sözleriň soňky boguny adatça gowşak tonda okalýar. Ýagny goşalyp diýemde, ýagny iki sany meňzeş eroglif, eroglif goşalanyp gelende, ýagny onuň soňky bogny ol gowşakdan okalýar. Geliň, men bulary okap çykaýyn, siz bolsa üns-berip diňläň hem-de tonlaryň bir-biri bilen utgaşyp gelşine-de üns beriň. Baba.

hem-de Çagyň çaň. Insert diňläsiňiz diýip umyt edýän. Indi klipe geçýäs. Geliň indi bolsa yzyna goşulma goşulan sözleriň okalyşy hakda öwrenip geçeliň. Ýani şu iroglifler Şygyr oturyşlary sözleriň sözleriň yzyna goşulma hökmünde goşulyp gelende, ýagny bular adatça gowşak tonda okalýar. Ýagny şygyrda meseleler berlen, geliň, men bulary okap çykaýyn, siz bolsa üns berip diňläň hem-de yzyndan gaýtalaň. Tonlaryň biri-biri bilen utgaşyp gelşine-de üns beriň. Birinji söz, Nimen.

A gelňini bolsa A ýörekeý ieroglifler bilen tanyş boluň. Ýagny Şang A ieroglifindäki iň aşakda ýerleşýän A gorizontal uzynçylyk, ýagny şu ýerde gören bolsaňyz, şu uzynçylyk A bir ýeriň çägini aňladýar. A ýokardaky A gorizontal gysgaçylyk bolsa A şol çägiň A ýokarky bölegini aňladýar. Ýagny şam diýip okalýan ieroglif ol türkmençe ýokary diýmäge aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy giderli şu ýerde ýerleşdirilendir. Oňa sürüp serediň. Indiki ieroglif, ýagny bu ieroglif sia Sýa diýip dördünji sanda okalýar. Sýa diýip okalýan ieroglif bolsa, ýagny şan diýip okalýan ieroglifiň garşydaş sözi. Ol aşak diýen manyny aňladýar. Bu ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli şu ýerde ýerleşdirilen. Bu ieroglifiň ýazylyşy yzygiderligine-de ýüzlenip serediň. Nika hypa etjäs. Bu ýerde gören eroglifyňyz ol ben, ben diýip üçünji sany okalýar. Ýani ben eroglifi aşagynda tegmil bar bolan agaja meňzeýär. Bioeroglifyň başdaky manysy agajyň düýbi diýen manyny aňladýan eken. Häzirki wagtda bolsa ol islendik zadyň düýp esasy diýmegi aňladýar. Mundan daşary hem ol mukdar ölçeg sözi hem bolup gelýär. Ýagny mukdar ölçeg sözi bolup gelşi hakda ýaňy dialogda-da öwrenip geçipdik.

Häzirki wagtda bolsa ol soňky dereje ýa-da bir zadyň gutarýan wagty diýen manylary aňladýar. Büroksyň ýazylyşy ýazylyşy giderleýşi ýerde ýerleşdirilen, muňa-da üns berip serediň. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa ieroglifleriň ýazylyşynyň gurluş hakda öwrenip geçeliň. Ýani bu günki öwrenjek, bu günki sapagymyzda öwrenjek ieroglifiň ýazylyş gurluşy oňa tutuşlygyna guşalan gurluş diýip atlandyrylýan gurluş hakda öwreneris. Tutuşlygyna gurşalan gurluş, ol aýry-aýry böleklerden düzülen gurluşa degişli. Tutuşlygyna gurşalan gurluşyň dört tarapy hem gurşalan bolýar. Ýagny şu ýerde gören bolsaňyz, ol şu şekilde. Ýagny geliň, aşakdaky meselenlere garap geçeliň. Bu gören rolksyňyz, ol s diýip dörünjiden okalýar, ol dört diýmegi aňladýar. Bu gelen iyeroglifimiz bolsa, ol Guo diýip ikinji sanyna bolýar, ol bolsa ýurt, döwlet diýen manylary aňladýar. Eger öňe söýen bolsaňyz, şu ilki iyeroglifiň dört tarapy hem gurş alanlar. Dört tarapy gurş tutuşlygyna ol ol tutuşlygyna gurşalan gurluşa degişli. Tutuşlygyna gurşalan gurluş näme zat? Ýagny ol iyeroglifiň Daşky çyzygy, çyzyklary biri-birine degişýär diýmek. Ýagny şu ýerde görýän bolsaňyz, şu iki iroglifiň daşyndaky çyzyklary hemmesi biri-birine degýändir. Ýagny şonuň üçin oňa tutuşlygyna goşulan gurluş diýilýär. Bu hakda siz diňe bilseňiz bolýar. Muny ýat tutmagyň geregi ýok. Indiki hakypa geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý iyerogliflerindäki radikallara açyljyklar hakda öwrenip geçeliň. Bu ýerde görýän bolsaňyz iki sany açarjyk bardyr. Geliň bular hakda öwreneliň. Bu açarjyk esasan kyn ýagdaýa düşmek ýa-da daşyňy gabalmak diýen manylary aňladýan iýerogliflerde duş gelýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz şu iýeroglifde. ulanylanda, ol aguo diýip okalýar, a bu ieroglif bolsa, ol kun, kun diýip dördünji sany okalýar, oňa ýa-da daşyny gurşamak diýen manyny aňladýar. Bu görýän açaljygyňyz, ol, oňa şizipang diýip atlandyrylýar, bu açarjyk, Ýagny a ş diýip dördüsden okalýan, a ş diýip okalýan ieroglifiň üýtgedilen bir görnüşi bolup, esasan, Hudaý, gurban etmeklik, bagt we betbagtlyk bilen baglanyşykly ierogliflerde köp duş gelýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şu ieroglifiň şu böleginde, Bu açar süt bardyr. Ş diýip okalýar. Ol seretmek, görmek diýen manyny aňladýar. Bu ieroglif bolsa ol çu diýip okalýar. Ol bolsa arzuw etmek diýen manyny aňladýar. Bu açarjyklary öwrenmegimiziň esasy maksady Eger-de siz bu açalçyklar hakda bilseňiz, onda siz ieroglifleri ýazanyňyzda, ieroglifleri ýat tutanyňyzda, onda size kynçylyk bolmaz. Açalçyklaryň öwren, açalçyklar hakda öwrenmegiňiziň esasy maksady, ýagny ieroglifleri ýazanyňyzda bize ýeňil düşmegi üçin açalçyklar hakda, ýagny radikallar hakda öwrenýäris. Indiki sahypa geçýäs.

Ähli sorag, Nida, Yizi, Xiamen, Yao Shama. Ýagny, bu informasiýa iki adam bolup, edil häzirki ýagdaýyňyza görä, biri-biriňizden sorag-jogap alşyp, ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu ýerde ýene bir gönükme berlen. Bu gönükmäni bolsa siz her toparda üç-dört adam bolup, öz toparyňyzdaky agzalaryň oturan ýerini biri-biriňize aýdyň we olary belli ediň. Edilen bellikleri her topardan bir adam çykyp habar bermeli. Bu ýerde goşmaça täze sözler berlen. Şu ýerde görýän bolsaňyz, home men. How diýen, ýagny ol arka yz diýen many edýär. Jowabian, Jowabian, ol çep diýen many edýär. A bu bolsa Ýowbian, Ýowbian diýip okalýar, ol bolsa sag diýmegi aňladýar. Şu tablitsada görkezilişi ýaly siz hem şu tablitsa ýazyp, bu tablitsany dolduryp bilersiňiz. Bu günki sapagymyzyň dowamynda öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de bu günki sapagymyzda degişli soraglaryňyz bar bolsa, aşakda teswir galdyryp bilersiňiz. Eger-de bu günki sapagymyz size hytaý dilini öwrenmegine azajyk hem bolsa peýda getiren bolsa, onda laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Onda näme, indiki sapagymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!